Salam mähriban dostlar. Gowmy ýadaýlaryňyz janyňyz sagmy her biriňize berk jan saglyk arzuw edýän. Mähriban dostlar mähriban doganlar ilki bilene şu Türkiýedäki dost doganlarymyza tüweleme ine baýramçylyk dabarasyny gaty uly edip bellediler indi Fitch Hausyň işgärlerine Fitch Hausyň hojaýynlaryna çyn ýüregimden sag bolsun aýdýan baýramyňyz gutly bolsun diýenem bir gezek mähriban dostlar tüweleme ine agzybirleşip agzybir bolup hereket etseňiz berekella mähriban dostlar görşüňiz ýaly tik tokda ýutubda Bu haramzadalar indi ýenem bir oýunlaryny oýlap tapýadaraý. Çypa Dursoltan basyldy diýýä, ýenem biri Dursoltanyň çykarmagyna pul kömek gerek diýýä, dawaýte çykaryşyp pul bilen çykaralyň diýýä, ýenem bir gepinde-de aý Dursoltan indi çykdy diýýä. Indi men şu ýerde bar-a, mähriban dostlarym. Şu tomaşa diýlen zat badary şu ýerde. Eger sizler şu akmak bolmaýan bolsaňyz, kelläňiz ýerinde bolsa şu janaş ýeriňiz bar-a, şu Dursoltanyň basylanyny, basylmadygyny özüňiz gowy bilýänsiňiz-ä. Aýdaly bar basylypdyr diýeli, Dursoltan, basyldy diýeli, meselem, aýdaly. Indi türküň polisiýasy Olam a prohodnoý dwor däldir a girip çykyp girip çykyp girip çykyp neme eder ýalak. Eý bir gaty gülkünç staraý hudaý barow. Bularyň basylmasam aňsat çykmasam aňsat. Indi nädip adamlar allap, nädip adamlardan pul gazanmaly, nädip adamlary özüne çekjegini bilmän ýör-dä. Tä indi bulara hiç kim ynananok. Düýbünden. Eşek aňňyran ýalyklar, aňňyrýaňyz, aňňyrýaňyz, näme peýda bar-ow? Men-ä bar-a şu haramzadalar size diýýän. Men dogrusyny dogry aýdýan. Men şu hemmäňize men erbetlik islämok. Men çyn ýüregimden aýdýan dary. Şu düzelip, dogry ýoldan ýöräp, halal durmuş bilen gökjagazyňyzy gysyp, akyllyja bolup ýörseňiz, iň uly bagyt şo. Arada ine bir wideo goýdum men Kakamyrat Hydyrowyň agasynyň wideosyny. Şo wideony näme üçin goýdum men? Nämäň esasynda? Siz şoňa özüňiz hir bir sorag berip gördüňizmi? Bar size hiç gowy siziň yzyňyzdaky dogan garyndaşlaryňyzy, öz ejeňizi, kakaňyzy, jigileňizi, aýalyňyzy, äriňizi diýeli. Tohum tijiňizi oýlaýaňyzmy? Şolar oýlamadyk adam, şolaň aladasyny etmedik adam hide bir halkyň aladasyny edermi? Adam diýleniň bir ene süýdüni halal emen adam bolsa, siz eneňiziň süýdüni halal emdiňizmi? Käbiriňiziň-ä eneňiz görde ýatandyr, dik oturyp çykýandyr. Bir Hudaý diýlen zat bar, ynanýaňyzmy Hudaýa? Eger Hudaýa ynanýan bolsaňyz, gaýrat ediň däni bar, aldamaňyzy bar, bes ediň. Adamlary aldamaň. O daşdan üýrüp ýöreniň peýdasy ýok, gurjugujyk ýalak bolup. Şoň ýaly gaýratlymysyňyz, şoň ýaly götüňizde duhuňyz barmy, geliň ýurduň içine, ýurduň içine gelip bar etseňizle şo hereketiňizi. Edibileňizoga. Bir zat bolsa aý batyrly ana hökümet näme etdi indi bara sizler bar syçyp bilmeseňizem bar içiňiz gatap syçyp bilmesem hökümetden görýäňiz menä uje hudaý bar gülýän uje üstüňizden gülýän o diňe men däl hemme kimem gülýä sebäbi siziň bara hiç bara başaran işiňiz ýok edi bilen zadyňyz ýok. Maňa jaň edýärler-de, käbir oglanlar, gyzlar bar-da, tanyş oglanlar, tanyş gyzlar, Şatlykda ene biri pylan zat boýunça tutulypdyr diýýär. Ýenem biri pylan zat boýunça tutulypdyr diýýär. Ýöne şolar çykanok diýýär-de. Alla walla ýöne gel bularyňky çykmak dara girýä çykýa girýä çykýa hudaý bar dary prohodnoý dwormyka diýýänä men şu türkdäki ýaşaýanlar bara okaýanlar ýaşaýanlar öňden bäri ýaşaýanlar siziň her biriňizden bir haýyş etjek zadym bar dary menä bilemok ýöne türküň kanuny nähili goýarda bir Şoňa zat wazmožno ili newazmožno bir şol şo barada bir maňa bir wideo çekip bir türküň polisiýasyny gürledip bir şuň ýalaknda situasiýa şuň ýalak bolýa şuň ýalak nemede nähilek bir şoň bir nemesini diýip bir maňa şoňajyk bir wideo rolik ugradaýyň mümkin bolsa şu samsyklaryň bar gel şu saparam ýalançylygyny ýüze çykaralyň onnoň indi boldy bular indi bulaň edibiljek zady ýok. Bular hiç bir neme etjek zady ýok. O bul halky aldap, halky çörkäp, ýene näme edip ondan peýda ýok. Haramzadalar size ýene bir gezek aýdýan, düzeliň. Eger düzelmeseňiz soň puşman edersiňiz. Onam aýdaýyn. Düşündiňizem? E, içiňiz ýanýan bolsa-da, gidiň-de kollejik içiň. Mundan näçe ýyl mundan öň ana gitdi Sapar Yklymow, haramzada, terrorist. Ýa ondan öň gitdi Halmyrat, gorilla, öz gyzyny zorlan. Ýa-da Kakamyrat Hydyrow, Angliýaň ene doňzy. Näme başardy olar? Şony aýdyň. O Myrat Kurbanow diýileneme özi urduryp ýör diýer-ow. Oglanlar, aktiwist oglanlar barmy şindi, şolaryny diýe ýaňky polisiýa neme edip diýe ýene oglanlara pul berip diýe şo Myrat Kurbanowyň özi baryp şolary taýak ýer ýalak edýär diýe. Indi Berdimyrat Kurbanow iki ýüzli rol oýnaýarmy nämemi ýa agent nol nol senmi onam onam belli däl prosta diýjek bolýan zadym bara adamlar men siziň hemmeňize diýýän her biriňize ýalňyşmaň ýalňyşyp samsyk hereket etmäň. Türkmeniň bir nakyly bar, Soňky tüýkülik ine sakgal. Şuny ezmeýä. Şo zady ýadyňyzdan çykarmaň. Daşary ýurtdakylar, oglanlar, gyzlar, şu meni gollaýanlar, meni sylaýanlar her biriňize sag bolsun aýdýan. Allajan ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Bizere bolgusyz zatlara-da ynanyp ýörmäň. Men siziň her biriňize ynanýan. Meni gollaýanlara, meni sylaýanlara, maňa hormat goýýan adamlar her biriňize sag bolsun aýdýan. Tüweleme men begendim, baýramçylygy gutlap bara her biriňiz bar, tiktokda paýlaşypsyňyz, ondan ýene instagramda paýlaşypsyňyz, maňa iberdiňiz, zat etdiňiz, sag bolsun, taňyrýalkasyn, hemmeňize sag boluň. Allajan şu ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, görjegiňiz gowy bolsun, çagajyklaryňyzyň gülküsinde hemişe gülüp oýnap bagtly ýaşaň. Janyňyz sag bolsun.